Kap 4 Il-Fariżej semgħu li Ġesù kien qiegħed jiġbor u jgħammed dixxipli iżjed minn Ġwanni. U Ġesù sar jaf b'dan, għalkemm hu nnifsu ma kienx jgħammed imma d-dixxipli tiegħu. Għalhekk telaq mill-Ludija u raġa' mar fil-Galilija. U kellu jgħaddi mis-Samarija. Ġie f'belt tas-Samarija jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakobb kien ta lil ibnu Ġużeppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakobb. Kien għall-ħabta tas-sitt siegħa, u Ġesù, għajjien kif kien mill-mixi, qagħad bilqiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Agħtini nixrob, qalilha Ġesù. Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x'jieklu. Il-mara mis-Samarija qaltlu, Kif? Inti ludi u titlob lili Samaritana biex nagħtik tixrob. Qaltlu hekk għax il-Lud ma jitħaltux mas-Samaritani. Ġesù weġiba, Kieku kont taf id-don ta' Alla U min hu dak li qiegħed jgħidlek agħtini nixrob? Kieku inti kont titolbu, u hu kien jagħtik ilma ħaj. Qaltlu l-mara, Sinjur, mnejn se ġġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bir huwa fond? Jaqgħu int aqwa minn missierna Ġakobb li tana dan il-bir, li minnu xorob hu u wliedu u l-imrieħel tiegħu? Weġibha Ġesù, Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jeteh l-għatx. Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien, qatt iżjed ma jkun bil-għatx. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu l-mara, Agħtini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix l-għatx, u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma. Qalilha Ġesù, Mur, sejjaħ lil żewġek u erġajja hawn. Weġbitu l-mara, M'għandix żewġi. Qalilha Ġesù, Sewwa qatt m'għandix żewġi. Inti żżewwiġt ħames darbiet. U raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek, sewwa weġibt. qaltlu l-mara, Int profeta, Sinjur, milli qiegħda nara. Missirijietna kienu jaduraw lil Alla fuq din il-muntanja. Imma intom tajdu li l-post fejn wieħed għandu jadura lil Alla jinsab Ġerusalemm. Qalilha Ġesu, Hemm minni mara. Jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier, anqas f'Ġerusalemm. Intom taduraw lil dak li ma tafux. Aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mil-Lhud. Imma tiġi siegħa, anzi, issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u l-verità. Għax il-Missier ukoll, Nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa spirtu. U dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u l-verità. Qaltlu l-mara. Jien naf li ġej il-Messija, dak li għajdulu Kristu. Meta jiġi hu, kollox aħabrilna. Qalilha Ġesù. Jiena hu, li qiegħed nitkellem miegħek. Fil-ħin ġew id-dixxipli tiegħu u stagħġbu jarawh jitkellem ma' mara. Iżda ħadd minnhom ma staqsih xi trid jew għax qiegħed titkellem magħha. Il-mara ħalliet il-ġarra hemmhekk, reġgħet daħlet il-belt u qalet lin-nies, Ejjew waraw bniedem li qalli kull ma għamilt. Tajt dan il-Messija? u n-nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejh. Sadattant id-dixxipli bdew jitolbuh jgħidulu, Rabbi, kul! Iżdu qalilhom, Jiena għandi ikel x'niekol li intom ma tafux bih. Id-dixxipli għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin, Jaqgħu ġi xi ħadd u ġiblu x'jiekol? Qalilhom Ġesù, L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta' min bagħatni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa' erba' xhur oħra għall-ħsad? Imma raw x'ngħidilkom jien. Erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għelieq ibjadu għall-ħsad. Ġa l-ħassad qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott tal-ħajja ta' dejjem, biex min jiżra' jifraħ hu wkoll bħal min jaħsad. F'dan taraw kemm sewwa jingħad li wieħed jiżra' u l-ieħor jaħsad. Jien bagħtkom taħsdu dak li ma tħabattux għalih intom. Kienu oħrajn li tħabtu, u intom dħaltu flokhom biex tgawdu l-frott tat-taħbit tagħhom. Kien hemm ħafna Samaritani minn dik il-belt li emmnu f'Ġesù fuq ix-xhieda li tathom dik il-mara meta qaltilhom, Qalli kull ma għamilt. Tant li meta s-Samaritani ġew ħdejh, bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom, u hu qagħad hemm jumejn. Imbagħad, ħafna oħrajn emmnu minħabba kliemu u lill-mara qalulha, Issa, mhux għax għadtilna int qegħdin nemmnu, imma x'aħna wkoll smajnieh u sirna nafu li dan tassew hu s-Salvatur tad-dinja. Wara dawk il-jumejn, Ġesù telaq minn hemm lejn il-Galilija. Għax Ġesù stess xehed li profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilija, il-Galilin laqgħuh tajjeb billi l-koll raw kull ma kien għamel f'Ġerusalem f'jum il-festa, għax huma wkoll kienu marru għal-festa. U reġa' ġie f'Kana tal-Galilija fejn kien biddel l-ilma f'imbid. Issa f'Kafarnaum kien hemm uffiċjal tas-sultan u kellu lil ibnu marid. Meta sema' li mil-Lhudija Ġesù kien ġie fil-Galilija, mar għandu jitolbu jinżel u jfejjaqlu lil ibnu għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesù qallu, Jekk ma tarawx sinjali u għeġubijiet, ma temmnux. Qallu l-uffiċjal, Inżel, Mulej, qabel ma jmutli t-tifel. Qallu Ġesù, Mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesù u telaq. Huwa u nieżel, iltaqgħu miegħu l-qaddejja tiegħu u qalulu, Ibnek ħaj. Hu staqsiehom x'ħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar u huma qalulu, Ilbieraħ, fis-seba' siegħa telqu d-deni. Il-missier intebaħ li dak kien il-ħin meta Ġesù qallu, Ibnek jgħix, u emmen hu u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor, it-tieni wieħed, li għamel Ġesù meta ġie l-Galilija mill-Lhudija.